מען דארף דאך אמאל מאכן א וועטל אויכעט. איז וואס האט פרשת וארא איינגעלייגט מיט טראמפ ווערן פרעזידענט? איז דא צוויי פלעצער אין די פרשה וואס איז באהאפטן צו טראמפ ווערן פרעזידענט? איינס איז ס'שטייט ביי די מכות, איז ביי צפרדיה שטייט ואתל הצפרדיה, סאו זאגט רש י לכאורה וואס איז פשט ואתל הצפרדיה אז גאנץ מצרים איז געווארן פול מיט צפרדעים, איז צפרדיה אחת הויה, ס'איז געווען איין פראש, ואוי מה כן עשוי, והי' מסתזז נחילם נחילם. און מען האט געשלאגן די פראש, און די פראש האט ארויסגעשפראצט פיל מיט פרעש, ביז ס'האט אנגעפילט גאנץ מצרים מיט פרעש. יעצט, טראמפ איז זייער ענדליך צו די פראש, ווייל מען האט גענומען טראמפ און מען האט אים אנגעהויבן דערגיין די לעבן, און א נארמאלע מענטש ווען מען גייט אים די יארן וואס ער טוט איז ער בייגט זיך אונטער וויפיל קען מען געשלאגן ווערן. יעצט טראמפ די מער דאסט אים געשלאגן נישט נאר ער האט זיך נישט איבער געבויגן די שטערקער איז ער געווארן. איז ער פונקט ווי די צפרדעיער. ממש אזוי איז ער געוואר ווי די צפרדעיער די מער די שלאגסט אים די שטערקער ווערט ער מילא איז אויסקומען פונקט גוט אז ער איז געווארן פרעזידענט אין פרשת וירא. יעצט ס'איז דא נאך א זאך, אז פון ווי ווייסט מען אז מ'דארף אפגעבן כבוד פאר א מלך? איז די וואך אין די פרשה אין פרשת וירא ווייסט מען אז מ'דארף געבן כבוד פאר א מלך, ווייל ס'שטייט די לעצטע פסוק פאר שני, שטייט וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצווהם אל בני ישראל ויפרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, זאגט רשי, ועל פרעה מלך מצרים, וואס האט די תורה אויסגעדרוקט דעם מלך מצרים? זאגט רשי, ציוואם עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם, אז באשעפער האט געהייסן אז משה אהרן דארפן אפגעבן כבוד פאר פרעה, פארוואס? ווייל ער איז מלך, סאו פון דא זעט מען אז מען דארף אפגעבן כבוד פאר א מלך. יעצט איך פארשטיי טראמפ איז טאקע נישט קיין מלך, ווייל א מלך מיינט אז חיים ומוות בידו, ער האט נישט די כח פון חיים ומוות בידו, ער איז פרעזידענט, וואס א פרעזידענט איז א נשיא, אדער וואלסטו אים געקענט צוגלייכענען צו א שר, אבער ס'איז מער ווי א שר ווייל ער איז די הויפט שר, אבער די פאקט איז יעדע פירער פון א לאנד האט אין א וועג א שטיקל שייכות מיט די אייבערשטער ווייל ער טוט ממש צו ווי השם און די אייבערשטער פירט אים, סאו אויב איז ער אויף די גוטע וועג, טוט ער דערצו בעז השם אויף די גוטע זאכן, איז מילא פרעזידענט פון אמעריקע, עס איז נישטא פרעזידענט, פרעזידענט טראמפ וואס יעצט אויפן מינוט איז ער זייער פאוערפול, פשוט ווייל די גאנצע זאך וואס ער איז דורך געגאנגען יעצט, און ער איז געווארן א צווייטע מאל נאך מען האט אים געטרייט אינגאנצן באזייטיגען, ער איז מורא'דיג פאוערפול. איז מילא גייט עס אריין בגדר פון א מלך. איז קודם זעהט מען די וואך א ווערטל אז וואוירא האט איינגעלייגט מיט טראמפ, און נאכדעם זעהט מען ממש די וואך ווי די תורה לערנט אונז אז מען דארף געבן כבוד פאר א מלך. סאיז אויסגעקומען פונקט די גוטע וואך פאר טראמפ צו ווערן איינגעשוואוירן. האטס א גוטן טאג.